Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Dacia Malta, Daniel Formosa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta,

Miegħi fl-istudio għandi persuna li ili nafa ħafna u persuna li eh, kellek din is-sena Matt, muxu, muxu, Matt. Xorta.
Din is-sena kellek naħseb l-ikbar waħda mill-ikbar kanzunetti li krejat terremot, tsunami minn kollox. U kellek l-ikbar qsim ta' qalb li s'issa esperjenzajt f'ħajtek u naf li llum inti l-ewwel darba li qiegħed bilqiegħda u għandek intervista li ħa nitkellmu fuq ħafna affarijiet differenti. So, thank you. Thank you for having me. Eċitat ħafna, ma nafx għala, għamilt intervisti f'ħajti mal-lum jieħ naqra.
Għax ovvjament ħan itkellmu fuq xi ħaġa li inti għadek ma tkellimx fuqha. Mm. Il-kuġin mhm. tiegħek. Il-kuġin.
Eh. Jan.
Il-best friend, my brother, like, so it's been

So real and so, so different. Jiena
xi ħaġa li xtaqt insemmi fuq dal-podcast huwa li meta persuna jiddeċidi jieħu ħajtu bideħ, neħħi ħajtu bideħ, Qis dejjem ninħasdu, hemm dik il-ħasda kif u ġeneralment tkun persuna li qatt ma tkun stennejtha tiġi bħala xokk, jiġifieri anki ħa ngħidu bl-Ingliż the word grieve hija differenti milli għandek in-nannu mietlek jew xi ħadd li kien ma jiflaħx allura inti kellek iċ-ċans li, you come to terms with it. Imma meta tkun xi ħaġa hekk, apparti li hija traġedja, min ħalli warajh irid irid jara kif ħajipproċessa l-emozzjonijiet ta' xħalla bniedem warajk u bniedem li kien kif qed tgħid inti jiena fejn nara li għan Kon nara lilek. Fejn nara lilek nara li għan. U jisni bis-serta kollha żewġ subin tfal imqarbin. Ek kont narakom. Dejjem, dejjem kon intu pjaċir, ġest. Kienet xi ħaġa li qatt ma jien qatt ma sennejta. Qatt qatt qatt u eżin

Jena waqt li titkellem, naf jena għandi l-Andrejana per eżempju, jisa oħti, u waqt li titkellem, nibda najt teħe jena li jem ħajti kolla, u nibda nimmaġina kiku miex jedemmek, kiku nħos parti kbira minn ħajti vojta. Kollox, kollox.
Vojta.

It felt so magical and I would have never ever ever believed that a year later we're going to be here having this discussion. Xek toqti, sta żmien sena ilu bleżat meta l-tqajt ma' kom September.
Vera, li kiku xaħat ġi għajdinna isma, sena d-dihla ħatkun għat titkelmu fuq Jan. Però minna jiena nixtieq let's make it count. Mhm. Tajjeb. Let's make it count. Inti għatli li l-ewwel waħda mill-affarijiet li ħassejt huwa li tħossok ħassejtek guilty li forsi stajt tagħmel iktar, stajt rajt iktar. U ma kontx nemmnek li kieku m'orejtnix dak il-messaġġ. Inti għamilt post ma' Jan kemm qed timmissjah u ma hemm minni ma kontx nemmnek għax Għax wisq krudili dawn l-affarjiet li kien hemm xi ħadd li lilek kitiblek bażikament li mbastat tgħidu kemm kontu close, you failed to support him. Ma, ma, bdejt naqraħ dal-messaġġ u ma stajtx nemmen li xi ħadd fuq dak il-post fejn inti għadek kif tlift il-ħuk b'dak il-mod u manjiera u qed jipprova jġegħlek tħossok guilty qis inti m'għamiltx il-parti tiegħek because let's face it, Kulħadd għandu ħajtu, kulħadd jimxi b'ħajtu, we always check in, check in, imma daw l-affarijiet xi kultant jaħarbu ma taraħħomx għax il-bniedem jaħbihom u jaħbihom b'mod tajjeb ħafna ġifiri jiena forsi nixtieq minna min qed jarana. There's a big word in English called compassion, mm-hmm. empathy. Għax jekk Matt, Kont vera ħażin inti u kont qed tħossok vera guilty. Dak il-messaġġ waħdu seta' lilek, kif jgħidu bl-Ingliż, it tips you over the edge. Mela qed tirrabja miegħi u qed tgħidli mela you, you failed him u inti fl-istess ħin lili qed qed qed tniżżilni. Daw il-kummenti m'għandniex bżonnhom. I, I just, I, I, I say that

Semmejtuli. Jiġifieri għalkemm qed tgħidli mhux ħanati kasu, imma affettwak. Iddid, iddid.
Affettwak u jiena minn hawn dak li nixtieq ngħid li noqogħdu attenti ħafna x'niktbu, attenti ħafna x'niktbu għax ma tafx dik il-persuna minn xiex għaddej, taf, suppost taf minn xiex kont għaddej jint, you know, imma, imma, għalek ma stajċ nemnu. Pero jena nissigurak, Matt, nassigurak oh, ta' li. Le, le, le. Jena, jena ċerta li jekk inti rajt nofs, nofs ta' xaħġa li li stajt tagħmel iktar jiena ċerta li kont kont taqleb id-dinja li għan ċerta ċerta u jiena u inti it-tnejn nemmnu ħafna ħafna nemmnu ħafna fil-ħajja ta' wara l-mewt ġifieri jiena nemmen li

Let's make it count a little bit. Jiena fil-fatt minn hawn jekk hemm xi ħadd li qed jarana li jgħat imdejja ħafna li qed iħoss li there's no way out u f'moħħkom taħsbu li l-aħjar deċiżjoni hija li tagħmlu dan il-pass fittxu l-għajnuna. Għaw ħafna kif qed jgħid Matt, għaw ħafna nies iħobbuk qiegħed f'dalma u m'intix qed taħseb b'mod li qed jagħmel sens. U jekk inti persuna li taf il xi ħadd hekk ħeġġiġhom ifittxu l-għajnuna. So, Jien għalija let's celebrate Jan. Yes, yes. And Jina that you matter. This world yes. needs you. This yes. world does need you. Yes. You really, really matter.
Jina najt, Matt, kellek 35 sena, ken, 35 sena, Majan, u kellek biberija tremenda li naħseb hemm nies li f'disajn sena qatt ma jkollhom il-biberija li kellek inti. Ġifieri

kellek meta tkellimt miegħek u fil-fatt għalhekk il-proġett li għamilt li mm-hmm. għadek kif ħabbart ftit ftit jemilu, inti anki meta kellek 15 sena inti tlift il-missierek. U ma kienieċ relazzjoni faċli ma missierek lanqas, missierek għatma

he had he always had an opinion about gay people in, in mm. a sense of kien well laqas naf għax ma nafx daw l-affarijiet imma daw affarijiet li jisni kelli bżonn dejjem ngħix bihom f'moħħi imma lej imma bid naf li kien għamel żmien fej waqf jitkellem ma' tziju għax tajjaf li gay u Apparently a differenti sentiment letter and he apologised so so this is why my my my my my ups and downs with hmm. my father relationship. Lilek qatt imma hekk għal skuża ruħu li forsi ma kienx taqsek malik. Għana jdu għek, jien naqas kont out meta met, so għax jien jien jien jien jien I came out at 16. Okay. And apart me things maybe The only reason I felt safe to was cos he had just passed away and I knew my mom would be relaxed as in my mom is super Pero qisu l-papa qisu kien jaf.
Żgur kien jaf għax kien hemm ċertu kummenti li kien jgħid il-mami u ċertu affarijiet.

U mbagħad vera, mbagħad kien l-ewwel concert imma ngħid dawn l-affarijiet kollha ma l-ewwel concert li għad mort ta' Destiny's Child. Daddy kien kien ħadni, kelli xi 11 u daddy kien morna Londra biex so so it was that Xorta ħadek.
It was difficult, but deep down he was humaning as well and he was trying his best. So that's why I say it's

Kif, kif tkellimna qabel, xi kultant jekk misierek kien il-kelma hija homophobic għax hu hekk kiber ma ma kellu xi ċans forsi jitgħallem aħjar minn hekk, allura qisek inti ma tistax tagħti minn dak li m'għandekx. U qisu l-papa tiegħek qisu kellu l-ġlieda miegħu nnifsu wkoll nista' nimmaġina ġo fih li kif qed tgħid inti, l-ewwel jgħid that fairy of a child is not mine imma mbagħad jieħdok il-kunċert, jiġifieri jiena nista' ngħid li bħala ġenitur qatt ma tkun taf jekk qed tagħmel Jiena I always question, nibda ngħid am I a good mom, am I a good mom, am I good mom u naħseb kull ġenitur hemm barra dejjem jistaqsi ma jiena ġenitur tajjeb. Um, Però jekk inti ġenitur u qed tismana. Mhm. Najdu għaf ħafna podcast din, imma jekk inġenitur qed tismana u tara li forsi tfal tiegħek mhumiex forsi dak li stennejt int. Xort għandhom bżonn l-imħabba mhm. u xort għandhom bżonn l-mamidda li jkunu 100% warajhom, mhm. għax jiena ċerta li inti kellek

What he dreamed of as well. Dak li hu e, f'moħħu kellu meta twielet dal-baby, inti wieħed jgħat fil-familja. One boy after two girls. One boy after two girls. Kellu ħolma tal-futbol. Kellu, eżat, hija fl-axħar għandi tifel, għamor naraw il-futbol fl-imkien, għamlu ekku minn flog ħajdu konsert ta' Beyoncé. Eżat, eżat.
Imma Hemm xi ħaġa iktar iktar li qed nikber u iktar qed insir viċin tal-età li kellu hu, iktar ninduna ċertu affarijiet. Jien għamilt żmien fejn kont qed noħroġ u ġust ma kontx ċert x'rid nagħmel b'ħajti u ġust kont qed nixrob, kont qed noħroġ u hekk u mbagħad nibda ngħid, ah, so jien meta kont naqra heartbroken u hekk bdejt nixrob u nagħmel ċertu affarijiet li mhux tajjeb għax kienet escape. Imma mbagħad indunajt li meta kull darba jien ngħid għax id-Daddy kien alkoħolic kien hekk jew hekk, hu probabbli just kien qed jivveġġa fuq xi ħaġa u. Fuq xi ħaġa oħra, u kien qed jaħbi. Anki, anki stress tal-ħajja, so ovvjament iktar li għandek it-tfal, is-sens ma jien m'għandix tfal, imma ninduna minn ħuti li għandhom it-tfal u. Stressful.
No, I, I know, I know, and that's why I question when and what and this and that in my own, in my own thing, but

Dak l-element tal-karattru tiegħek huwa minn forsi minn missierek u li inti daqshekk ħabbriki. I love, I love to create, even with this project, it was, to me it felt like a bit like, no, it was an idea, so much just an idea in my head, and then it

there are places you can go visit, like and the hotels like around Europe and this. So dal-aħħar għandu ngħid li mbagħad issa wara da żmien kollu vera konna differenti l-opposi bħala nies, imma il-ktib tiegħi bażikament it's like a brochure of the world as well in a different form, it's in a sense of it's more on the emotional side, but

U meta kont imsiefer inti kellek taqbad ajruplan u nżilt tiġri Malta għax għamlet test, hux vera, colon test, kombinazzjoni għamiltu jien, għamilux, ibatuhuli mill-gvern. Għattila ħalli ħa niġi.
Tagħmel il-bżonnijiet tiegħek ġo ġo. Eżatt, għajt il-kulħadd aħjar għax il-mammi tajdi biex tajdek biex tajt il-kulħadd eżatt. Iva, iva, għax di taqbad bżonnijiet tiegħek titfgħu hemmhekk u tibgħatu l-laboratorju u ssir taf jekk għandekx eh, colon cancer, yes? Colon cancer. U ma nafx jekk għal xi cancer zaħra.
U l-mami tiegħek għamlet hekk kombinazzjoni, ġifieri. Hi kienet ossa, so kollox kienet orajt, hi kien ġejja Vietnam għax kont fit-trip so għamilt dawk it-temmanz u hija għalet mhux ħan għamil temmanz, ma narakx ħan iġi f'nofs u dejjem ridet tiġi Vietnam. Mm. U kont Cambodia u l-kuġina kienet miegħi u ġesat isma' oħtok għandu bżonn tkellmek u sirt naf li mami kellha il-kanser u kienu ħajamlu l-operation xi ġimgħa wara għallu issa fidejk jekk trid tiġi jew le u jinġejt mill-ewwel ovvjament. Ovvja. Għamilt kollox għalija ħajti kollha issa kelli bżonn meta hi kelli bżonni żgur laqas ħsibt fuqha just morna u l-kuġina ġiet miegħi ukoll so dik xi ħaġa li vera napprezza għax hi suppost kienet u aħna konna f'dream trip qed nduru l-Asja ta' fejn u hi se tgħid Alright, mur inti imma leġet ġit lura u napprezza. Hemm ħafna mħabba fil-familja tiegħek. Ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. U bażikament, eħe, u bażikament, u mbagħad hi għax ma għamlet dit-test, hi bdiet tħoss xejn, u hi kienet ġejja Vjetnam, kollox kien pjanat, għamlet dat-test li bla saret għax imħabba d-dadi għax id-dadi kellu cancer u hekk għalet jien meta tirċievi dejjem tagħmilhom. U sabu l-ewwel stage ta' colon cancer. Issa Colon cancer kien l-istess cancer li kellu dadi tiegħi, imma dadi tiegħi miet bil-cancer, so jien ovvjament meta smajt colon cancer moħħjat ħanerġaw, oh no, ma nistax, le, le, le, u għamek istat nieħu pjaċiri għati għadbar, d-dowel darbet namel xaħġa għalija, għalija. U Imma dik il-messaġġ tagħha, so jien meta nkun meta qis. Il-mami all right ejja.
Il-mami. Mami super. Il-mami ġiet Vietnam u mbagħad ġiet Thailand u mbagħad marret Cambodia u il-mami. God bless, Penzi. Queen Penzi, Queen Queen Queen. Imma So jekk hemm dawk it-testijiet għamlu dik li Qed inħoss li dal-podcast jgħat ħafna għamlu hekk, għamlu hekk. Imma imma imma imma ħanajtek dan il-ġmiel ta' meta taqsam esperjenza u kull esperjenza talmek. Mhm. Allura what is the takeaway? Jekk ma nitallem xejn mill-esperjenza mela mhm. it didn't count. You know, kif għatlek, make it count. Allura, test bħal dan li ma tiħu xejn, tista' tagħmlu l-isptari. Eżatt. Ġviri, go do it. Ija xamlet mill-ewwel, she was fine, ma kelli bżonn kimo, ma kelli bżonn xej, just she did this operation u kienet alright, imma kiku sabu sena wara, sentej wara, ta' fint. Forsi tkun storja differenti, u għalek għalek nasib. importanti dil-ħagġa. Jena nkun għaw ta' mal-mistidnin tijaj u ovvijament kolħat jafkom, taf kif u kulħadd imdorri jarakom fuq social media, fuq stage, in a very glamorous setting. Taf kif li forsi dak li kun u jgħat ġol offiċju u per eżempju Jiena daw, bil-makeup, xagħri sabiħ, qed nagħmel interview, mhux qiegħed xi workshop jew ma' Mirjana fuq xi stage. Però kollha għandna il-the journey, ha? And the struggles u d-diffikultajiet tagħna li jiena permezz tal ta' dal-podcast nixtieq inneħi dil-qoxra ta' social media li għax kulħadd jara kemm kulħadd jaħseb that you are living the perfect life u jiena inqas minnek għax jiena m'iniex hemmhekk għax inti wkoll tbati minn

ħafna xjuħ, so hemm xi ħaġa li ma nafx jekk bi stress jew b'hekk jew hekk ġiet xi ħaġa li fi verità bdiet issa ma nafx jekk qed nagħmel konspirsi tiri u dawn affarijiet imma imma ħanajda x'kelli ħafna nies li għalu l-istess affarijiet. Two weeks wara li ħadd is-second vaccine jien bdejt tal-COVID. Tal-COVID bdejt inħoss Ir-riest qisu mhux qed jiċċaqlaq sew. U mbagħad Soul Soul li bħalissa qiegħed not bad imma jekk tara daw it-tnej tara li di iktar swollen minn di. U jkolli ħafna mumenti anki saqajja u ċertu affarijiet kien hemm żmien di kienet l-agħar kont kellna tieġ konna L-Italja, so anki nkomplu ngħidu fuq social media kien hemm ritratt sabiħ ta' għana hekk. U mbagħad hemm ġurnata wara din kont mal-mami, so l-mami 70 u l-ħbib tagħha so kollha fis-70s, kulħadd jimxi relax, eh, jien ma stajtx nimxi kelli bżonn Ma nieqa. stajtx timxi.
Għax il- is- so- my toes were so swollen, I couldn't walk anymore. And I was like, I'm, at that point I'm like, I'm 32. I'm 32 and my body is doing this to me already and I end up on a certain medication for a long time which I I, I, I change round through lifestyle because I, I make sure I work out, I take these drinks every day, I take like eight or nine different vitamins a day to to contain it, but it's Probabbli trid tieħu dieta li għandha ħafna ingredjenti anti-inflammatory. Ejja, ejja, ejja, suppost like no tomatoes, Kulħadd jgħid affarijiet differenti, għandi ton tara x'jekk taħdem għalik u għax hemm ħafna ħafna nies għax anki jien kompost jgħid xi ħaġa like xi ħadd kellu xi swellings is-sena u kelli Ħafna ħafna nies li bagħtuli u qaluli jien f'daqqa waħda ma nistax ngħafas il-buttuni, ma nistax nagħmel hekk. U kien hemm ħafna ħafna nies li li li li bagħtuli hekk, imma li tgħallimt hu li li somehow everything has to become your teacher. So, so, so, jien, jien, jien, just, just, just, anki, anki jekk Bħalissa alright qiegħed, imma jien vera nemmen, jien vera nemmen fil-moħħ, naf li inti temmen fil-moħħ ukoll ħafna ħafna ħafna. Jien nemmen jekk inqum u għandi da, pereżempju llum għandi da naqra mhux il-hundred percent, jien jew nista' niffoka fuq di biss. Jew fuq disa' l-oħra. Jew fuq disa' l-oħra, jew ngħid imma qed nara sew. Illum qed nimxi tajjeb, kien hemm dakinhar fejn ma kontx qed nimxi sew, taf int, hemm ċertu affarijiet.

Hundred and hundred and hundred reasons. Imma jina ċerta li jinti ħdim taf moħħok. Yes, no, I have, I've, I've gotten to a point where I see my value and I see, and I don't, it's not because I think I'm special. I just think every single human in this world is so beautiful and so valuable

humanize. We're human, we're trying to do the best with what we have. Isma, imma inti, eja nitkelmu issa fuq. My baby. Fuq dak il-baby tijak li inti bat kollox li ilek għaddej minnu. Bat kollox u podġejtu kollox, podġejt kollox f'post wieħed. Ejja. Mela.
Beautifully lost. Għadek kif ħabbart ftit jemilu, għajlinti, fidejk. Di kienet xi ħaġa li jien meta kont baby, anki meta kont fin-napi, ma midejjem tajdi li jien kont ngħid għax jien irrid inkanta, irrid nikteb id-diski, irrid nagħmel hekk. U dejjem kelli ħolma biex nikteb album u nagħmel album. U mbagħad meta ma sirt famuż barra minn Malta ta' 25 għat kienu għaluli jekk ta' 25 inti ma tsirx famuż bħala kantant għandek bżonn tieqaf tagħmel xi ħaġa oħra bla bla bla. U jiena għamilt. Jiġifieri you gave yourself a timeline jekk sa 25 I'm not international

il-Junior Eurovision rebħu The International, rebħu bil-kanzunetti tijak, ġifini naħseb, kont ta' suċċess. Le, le, le, le, le. Għandi, listen, listen, no regrets, listen, because I learned and I grew, but beautiful loss to me is it's my art, it's my heart, my tears. So I, I, I coach students and I, all, all of my people I'm coaching, what I always tell them is,

Ten, well, 10 years, I'm 35, so 25 was the last time I ever released something. So 10 years, Ġirek exactly. 10 sin ma tkanta.
U issa ħanħar konna ktib bl-ikbar sigriti, bl-ikbar sigriti, kollox, inżajt kollox.
Fil-video kif rajtu, as in I am basically, I have, to me,

To me this book and this album is just teaching a little bit, not teaching, because I don't say teaching, it's my experience because I don't want to feel Li inti qed taqsam u tispera li min qed jaqra jieħu dak li għandu jieħu mill-esperjenza tiegħek. Issa jekk jiena nieħu minn dak iċ-chapter u mhux dak iċ-chapter. Eżatt.
Jiena ħadd ħaġa. Eżatt. To me is just saying, look, we're never gonna know everything and it's okay.

Loving every part of yourself, the ugly, the beautiful, and knowing that it all matters and it all counts. Wow.
Wow, I, you know, I can't wait biex naqra l-ktib biex nismaħħom għax għadni ma kellix ċans, pero I promise you I will, you know that I, I will. I know you will, I know you will, I know you will.
And I know it is great għax meta xi ħaġa tagħmilha bil-passjoni u ilek ħames snin. Five years. Ilek ħames snin jiena naħseb nemmen ukoll li dan il-proġett fih

Għandi naqra gifts għalik. Hawnhekk għandi fwieħa grazzi lil Tax biex perfumery. Ehm, u għandi wkoll trattament hawnhekk grazzi l Majo Kaspa. Ah, take me back to Asia bajja. Eża, ħalli toqgħod tur tagħmel naqra massaġ, kif take your time, imma xinajlek, Matt, Grazzi. Thank you. Grazzi tal-li. I love you too. I love you too. U jena ċerta li l-ktib tijak u l-album ħajkunu suċċess hemm anki Destiny u pala backing vocal. Destiny, Gaia, Gaia, Maxine, Zifiri. Brok, hemm ħafna nies. Kif jgħidu hemm masterpiece. Eh, masterpiece. Vera nixtieqlek. Thank you ma mhux dak kollu li tixtieq qalbek, And more. Thank you so much. And more. Thank you so, so much.
Grazzi. And you too. Thank you.
Thank you. Qabel nala, nishtiq nirringrazzja l sponsors personali tiegħi lil Herba Jellison, għal xari lil Dwifer, lil Gabi Vella l-makeup il-Morgan għal ħwejġ u l-Uksona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġju plilkom minn Dacia Malta. Daniel Formosa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta.